Hello guys, muri sisi. So ana sindamukira kugerwa na baby zvikanzi ah iwe unombodi unombondiruka mazuva ano umboita uchindiruka ndofanira amuruka two times kana maiona mavhidhiyo ekumashure so zvikanzi nhasi ndomboita se ndombokugera ubvudzi rako rakurisa so ndaitofunga zvandaubhabha chitomuti abvudzi rangu rakurisa zvikanzi i amufanira ndaubhabha zvikanzi asi yacho yakazonzi mira ndimbotanga enda kugera ini chimbono zvinobuda sei kana zvikatadza kubuda zvakanaka wozonopeswa kubhabha asi ndikati ukusota zvakanaka obva watogara wakadaro tikati ah kutraya kudi hakurwadzi chero chembe hanzi chembere yekwachivi yakabika dombo ikanwa moto so zviro zviedzwa so baby ndopava tanga watondigera guys haanga ah, ine experience hanzi ndakambozviita ndakambogera chikura taimbogerana chichichi amusikana ari kutoshandisa kamu kamu yekupfekerwa kwainenge ichiitwa kwanzi ndokumezha kuti one saizi yevhudzi kuti inenge richi eh, richigerwa zvakaenzana here so anga atoita zviri serious munhu wachona bcause anga achitozvitemba anga achida kundibhilivhisawo inini kuti handozvigona bcause ini ndaa ndine tumadhau dzandikunyeba pakutanga but pandazoona mubatirwo wangu achiitwa chigero nemupfekero wangu achiitwa kamwe mubvudzi mangu kana muchingoona wakasmairi kari kuita kachibuda kumeso kwangu ndeke munhu ari ari kudhauta imwe pfungwa chiti zvinobuda so apanga akumezha mezha achiita zvaanga achiita achienzanisa futi achikatakata achienzisa sen nekamu yaanga achipfekera pfekera apana asinganyatsotiono ndaida kumboda ndichita so mukamera ndichida kuona zviri kubuda here eh, omboita uchismaila kakakataidza kuti kuti munhu arambai neconfidence because ndapekutanga nachidhauta so apa ranga rakuenzaniswa richienzaniswa richienzaniswa peudzirari achishandisa kamu yake yemameasurements inini hangu brains angu nzachingoti amheni tichaona zvati tichaona zvapera kai so apa nanda kutopera apa nanda kuona kuti zvinenge zvine chimuko nanda kuona kuti zvinenge zviri kutobuda mm, pazvichobuda bvudzi ranga rakuda kuita sekuti rakuenzana so apa anga kuita mumasaidi pamusoro pese apo ranga rablue guys zvazvofamba guys so ndada kutosekererwa ndichiona kuti haa zviri kubuda zvakanaka ei ha musoro wangu wanga wakubuda kuti around guys musazoseke musoro wangu weround okay so haa guys ndobva aenderera mberi zvake nekunhingirana nekushepa shepa achienzanisa but ziso ranga ramufoni yana achibayabaya munhu ari busy kushepa musoro okay avanzi swededza uko tasa uko taso unongoziva munhu kana achigera kana munhu achiruka anenge achingominyura minyura kamusoro kako ya guys vanga zvakutobuda anga akutopedza apa anga akuita achikwenura kwenura achikwenura kwenura cause achikwenura zvese nekunhika nekusunza futsi rashona rimwe raya kuti rienzane aone kuenzanisa zvakare fatanga kuenzanisa anga achimezha zvake nekamu yake achitora nguva yake mm, achita achirova tumastatement ndichiudzwa kunzi uri kuona vhudzi isu takazogera kwakati takazogera kwakati takazoda isu unoziva munhu kana akuona kuti zvinhu zvaari kuita zvabuda anotanga kuwanza tumastatement tanga kuwanza tunyaya akaungati akambozviita kumwe zvire kwese wekutuma chanzi taitogera chichingodzwa kuti mastatement mm. but as nini ndakada kutozvibelieve because anga achisota munhu wacho naka izi as you can see kuti zvanga zvichibuda nice eh, language yemazuva ano zvino zvanzi ah, zvanga zvichibuda sweet ah, guys apa anga atopedza bvudzi unotoona kuti bvudzi anga ratopera rese mumusoro rangosara diki ndosaizi yandaida otherwise dai ndaitoda zudanza handaigona kuti uku ndaigona kutokuveura zuda rakatosara rato nezuda but ndingada kuzorwa zuda too much iko zvine nyaya yechando chiripo unenge uchida kusirwawo tuvhudzi twokuti chando chiwane pekumbonobondera chisati chasvika muchi chisati chasvika mumusoro mako guys so guys ainini panga machingondinakidza ndopanga akumezha nekamu ako handichiudzwa mastatement munhu achimezha mezha nekamu so guys avo nandakuda kunyatsotswededza kamu unonzi kamera padhuze ndinyatsoona zviri kubuda but apa ndanda kuchibrushwa brushwa zvanzi zvapera zvaita akuchibrasha brasha apa tanga tazonyatsonopedza musoro wese wapedza nekubrushwa brushwa guys pazongoshota kushepa chete akushepa ndokwandakazoti ndichazonoshepwa kupapa but hazviri zvekugera haanga agona guys ndiudziwo maonero enyu guys